तऽ कर्मवीर व्यक्ति सूर्य के प्रकाश की तरह होइ छै सहय न विघ्न अलूप उलूप कोनो भी प्रकार के बाधा सूर्य के प्रकाश जखन ऊपर से विदा होइ छै रास्ता में अनेको बाधा अबै छै ई धरती पर नहि पहुँचे छै

कर्मवीर व्यक्ति जे होइ छै जे मतलब विश्व पथ दैछ समुज्ज्वल ओकर जे रास्ता छै ओ रास्ता जे छै उज्ज्वलके समान समुज्ज्वल माने उज्ज्वलके समान भाय छै अपन लक्ष्य पर अचूक रहै छै माने ओकर लक्ष्य जे चूक नहि होइ छै जे ओ ठनने छै वएह पूरा करबे करतै के कर्मवीर कर्मवीर ओकरा कहै छै जे आब अहाँ पढ़ै छी तऽ पढ़ितो छी खेलतो छी दुनू काज साथे नहि हेतै एक बेरमे एकेटा काज करू एक बेरमे एकटा काज करबै तऽ ओ काज नीक जकाँ हेतै एक बेरमे पचहत्तर टा काज करबै तऽ एकोटा काज नीक जकाँ नहि हेतै तैँ लऽ कऽ जे एक बेरमे एकेटा काज करू आ नीकसँ करू एहनो परिवार छै ने जकरा खायके दिक्कत छै जकर नहि माता छै नहि पिता छै ओकर बच्चा पढ़ऽ चाहै छै आ ओ बच्चा अगर बढ़िया केलकै तऽ ओकरामे आ हमरा आकाश पतालके अन्तर भेलै कि नहि भेलै ओ भेलै कर्मवीर ओकर लक्ष्य छलै जे हमरा पढ़ऽके यऽ ओकरा ई नहि देखल कि पाछा हमरा के यऽ आ के नहि यऽ आ जे व्यक्ति कर्मवीर होइ छै ने ओकरा साथियो मिल जाइ छै रास्तामे अगर तू नीक छी पढ़ऽमे तऽ गवर्नमेंट तोरा स्कॉलरशिप देतौ परीक्षा पास करबै छात्रवृत्ति माने कि पुरस्कार पढ़ऽके लेल तोरा मदद करतौ तोरा अखन की छै ग्रेजुएशन करै छै तऽ पचास हजार रुपया महिला के मिलै छै तऽ जेहे करतै वएह ने ओकरे ने मिलतै मिलतै ने एहिठाम से धूप में जेतै मधुबनी कॉलेज में नाम लिखा कहते जे हमरा जे धूप में हम नहीं जायब घर में बैठल बैठल पढ़ब तऽ कतऽसँ हेतै तऽ कर्मवीरके माने भेलै जे ओ व्यक्ति ओ व्यक्ति ओहन व्यक्ति जे अपन काज करबामे विश्वास रखै छै संघर्षशील होइ छै अपन लक्ष्यके प्राप्त करै छै राष्ट्रके राष्ट्रके निर्माणमे जोर दै छै एहन प्रकारके व्यक्तिके हम कर्मवीर कहबै आब सभटा फायदा अपने सोचबै से तऽ नहि हेतै चलू देख चलै छै आगाँ करमवीर करमवीर ज्यो रवि ज्योति पुंजके सहन विघ्न उलूक अखिल विश्व पथ दैत समुज्ज्वल रहने लक्ष्य अचूक कहै छथिन कर्मवीर जे होइ छै जे अपन लक्ष्य कहियो अचूक नहि होइ छै कर्मवीर के निश्चित पथ पर कर्मवीर के निश्चित पथ पर विघ्न रहै न ठार कर्मवीर जे रास्ता पर चले छै ओहि ओहि रास्ता पर कितना बाधा होइ छै ओ ठाढ़ नहि रहै छै ओ साइड भऽ जाइ छै या तऽ टकरा कऽ हटि गेल या तऽ देख कऽ भागि गेल बाधा के माने वाली संकट कोनो प्रकार के संकट होइ छै घबराय नहि छै ताल ठोक कऽ भिड़े जखन पर्वत पर लाभे गार जखन ओ भिड़ जाइ छै ताल ठोक कऽ कि हमरा ई करबाक यऽ तऽ करबाक यऽ तऽ पर्वतो

देखतहि शीघ्र नशा परवर सब दुख रहै छै कितना बड़का दुख रहै छै ओ परमवीरके देखते मात्र ओ दुख नाश भऽ जाइ छै मतलब कि अहाँ अपना कामके वजहसँ ओकरा हरा देलियै अहाँ अपन एतेक मेहनत केलियै आ पढ़ै छियै डिवीजन लाबयके छै दोसर बच्चा नहि पढ़ै छै लेकिन अहाँ एतेक मेहनत केलियै एतेक मेहनत केलियै जे अहाँ सभसँ क्रॉस कऽ कऽ बेसी नंबर लऽ एलियै जेना चारि सए अड़सठ नंबर एलै हाइएस्ट छै अहाँ अपना लऽ कऽ चारि सए अड़सठ नंबर लाबऽमे ओकरा कतेक मेहनत हेतै क्लास तऽ हेतै हेबे हेतै घरोपर ने मेहनत हेतै रातिके नहि सुतै छलै तीन बजे तीने बजे सुतिके उठिके प- अथी मतलब तीन बजे तक पढ़ै छलैए जखन लोक सु उठै छलै तखन ई जाकऽ सुतै छलै व्यक्ति ईमानदारीसँ मेहनत करै छलै ठानि लेलकै सूर्यमे कि हमरा एते लाबक अइ तऽ लाबक अइ ठानि लेलकै तऽ कर्मवीर जे होइ छै ओकरा आसपास विपद संकट ई सब जे छै देख कऽ पड़ा जाइ छै भागि जाइ छै रहै दुःख पर्वत सब जते दुःख पर्वत पर्वत जकाँ रहै सब सम्मुख देखते ही शीघ्र नशा सामनेमे देख के ही नाश भऽ जाइ छै महाविपत्ति महाविपत्ति न धैर्य धनिके कायर के भय दैछ जे महाविपत्ति होइ छै महाविपत्ति माने महासंकट न धैर्य धनी के कायर के भेद अछि मतलब कि कर्मवीर के केहनो बड़का वि- विपत्ति एतै ओकरा पर कोनो धैन नहि हेतै कोनो फिकिरता नहि होइ छै लेकिन जे डरपोक होइ छै ओहि व्यक्ति के की हेतै ओकरा डरेतै आब जे व्यक्ति मेहनत करऽ से तऽ घबरेतै आब एस डब्ल्यू बनबै लए दै छियै घर पर जाइ छै बना के नहि लबै छै एगो बनेले छोड़ि देले ओ कथी छै ओ सब भयभीत भऽ गेल एक लाख बहाना सर लाइट कटि गेलै सर टाइम नहि मिललै सर बाजार चलि गेलियै सर माँ माँ कहलकै एना करै लए पिताजी एतऽ भेज देलकै बाहर चलि गेलै एक लाख बहाना लेकिन केवल आ केवल एकटा काज करऽके लेल अहाँके एक लाख बहाना लेकिन जे ओ कर्मवीर जे टाइपके व्यक्ति होइ छै ओकरा सब काजके एको बेर नहि कहे सर हम ई काज केलहुँ दू घंटा पढ़ि पढ़ि कऽ सब काज करिते ओ काज कऽ लै छै जे तेज होइ छै ओ सबमे तेज होइ छै आ जे गोबर होइ छै ने सबमे गोबर होइ छै ई बात बुझबै तऽ महाविपत्ति न धैर्य धनीके कायरके भेद अछि महावि विपत्ति सब अबै छै ओ सबटा भागि जाइ छै कर्मवीर व्यक्तिके धैर्य होइ छै कि रौ ओंघाइ छै वाह हम गीताके पाठ कऽ रहल छी एकदम से आठ विभोर भऽ गेल छै आदमी दुइए दुइए बेरमे सुतै छै इएह तऽ हमर बात खूब नीक लगैत रहए मीठ मीठ तऽ ओहे ओहा गेल या तऽ ओ बेचाराके अपने दुखसँ तबाह जे हमरा सर ता जबरदस्ती बैठा कऽ पढ़ा रहल हए की करू टाइम पास कऽ सुता गेल भैया जे छै विवाह शादी छै ने के ठमन विवाह शादी करबै छै जा कऽ जा जा कऽ हे, अहाँ आब राति एलै अहाँ नहि नचबै ओकरा नीक लगतै नाचो वाला ने कोइ चाही भाड़ा पर नहि चाही आबऽ दियौ समय बराती कोइ नहि जेतै कहते हम हम जे बराती जायब तऽ सुतऽ पड़त दिनमे एक दिनके रोज भेल पाँच सए रुपैआ पाँच सए रुपैआ लऽ आब एक घरमे चारि टा बराती छै तऽ दू हजार भेलै दू हजार ओहि घरके माने बराती लऽ जायके लेल ओकरा पचास हजार खर्चा करय पड़तै पाँच साल सात साल बाद ई समय एतै तऽ बराती जेबे नहि करतै आ नचबौ तऽ ओहो टाइम लेबौ नचबौ तऽ ओकर अलग से लेबौ अखन तऽ फ्रीमे मिली नचनिया गबनिया सब की दिक्कत है अखन कभी एगो गीत गा दे रहो बुआ कहीं नाच ने तऽ हमरा नहीं अबैया अखन हम छोड़ि देलियै अखन बड़ी बाजा जे जे हिलेबितो जेतै ना ना मारे कमी नहीं कि एक पर एक चले अखन नींद लिखी जे कह ना चल या या छी करमवीर ई ई करमवीर सब जे घर में जे भा जाओ तो माय बाप के धनी भा जेतै हम्म, चल शूल शूल माने त्रिशूल शूल माने चुहिया शूल फूल सब आगू आगू हंसैत पथ देखबै छै माने कि जे शूल जे छै फूल बनि कऽ त्रिशूल जे छै फूल बनि कऽ आगू आगू जे संकट अबै छै, कटने चलि गेल एना कऽ रास्ताके देखबैत चलि जाइ छै ककरा लेल कर्मवीरके लेल आइ चाहे आइ जे लड़का पास बढ़िआँ केलकै तऽ गेलै एडमिशन करबै लए तऽ गार्जियन पाँच कट्ठा खेतो बेच कऽ दऽ देलकै रस्ता बनि गेलै कि नहि बनि गेलै आ तू पासे तू फर्स्ट डिवीजनमे लेबे नंबर कते तीन सए पैंतालीस तीन सए तीन तीन सए चालीस तऽ गाड़ी तोरा लए खेत केला बेचतौ कहीं ओहो नहि अति वापस तब तोरा पूँजी केला लगेतौ गार्जियन तू तऽ बेटा बेटी छिते छी गार्जियनके हम पूँजी केला लगेतै से कह पहिले नहियो पढ़ेतौ तैयो तोरा जे बियाह दान कऽ देतौ तऽ अपन जीवन यापन कऽ लेबै लेकिन क्वालिटी नॉलेज ओहिके लेल तोरा ओहिके देखबऽ पड़तौ गार्जियनके कि नहि हम पढ़ऽमे नीक छी अहाँके मजबूरी अहाँ हमरा देबै तऽ कर्मवीर व्यक्ति होइ छै ने जा सामने वालाके मजबूर कऽ दै छै घनक चोट घनक माने हथौड़ी घनक चोट सहि लह धातुसँ होइ छै जखन तरवारी रहितहु छोट अनेक युद्धमे दैछ शत्रु संहारी कहै छै धानक चोट माने हथौड़ी के चोट जका जे लोहा के धातु के जे बनबै छै हसुआ खुरपी सब कोदारि सब केना बनै छै एक हजार बेर ओकरा चोट मारऽ पड़ै छै आगि मे तपाबऽ पड़ै छै नहि ए, मारलक दू हसुआ एकटा छोटहिन हसुआ जे बनबै छै रॉड के तऽ केना बनबै छै रॉड के पहिले आगि मे देतै लाल लाल आगि मे आगि मे तपलै आ ऊपर से देतै चोट कहतै नहि लोहा गरम है दो चोट ने मारते फेर कई देर के बाद फेर ओकरा जे आगि में देते एना कला से तब तो हंसुआ बनते तो हंसुआ एक लोहा के एक हंसुआ बन के लेल कते चोट आ कते तप पड़ले वह कहे छे कि घनक चोट सही लह धातु सन हो जखन तरुआरी लोहा के धातु सन जे चोट खा खा के जे कोनो औजार बनै छै तेहन टाइपके कर्मवीर होइ छै रहित रहितहु छोट अनेक युद्धमे दैत शत्रु संहारी युद्धमे छोट रहितो कतेको दुश्मनके जे हइ मारि दै छै छोटके मतलब कथी एक नॉर्मल सैनिक भेलाके बावजूदो बड़ा मतलब जे बहुत बड़का काम कऽ अबै छै अग्निता अग्नितापसँ अग्निताप मने आगिके तापसँ स्वर्ण अपन आ नाकमे के कानमे के केना बनै छै से सोनाके एकटा बिस्कुट जकाँ होइ छै ओकरा की करै चोटा लऽ कऽ पकड़ि कऽ आगिमे देलक ओ गरम भऽ गेल फेर ओहो पहुँचबेलक चोट मारलक सेम प्रोसेस

कर्मवीर बाधा आगिसँ तहिना दीप्ति पबै छै कर्मवीरके जे बाधा कर्मवीरके जे रस्तामे जे बाधा अबै छै ओहो अहिना आगिसँ तपि कऽ भागि जाइ छै जखन समाज स्वराष्ट्र स्वदेशके जखन समाज समाज मने समाज माने लोग स्वरा- स्वराष्ट्र स्वदेशक स्वराष्ट्र माने अपन देश अपन देश के होइत शिथिल सब अंग सब हमर देश जब विवश भए छै हमर देश के समाज जब ओकरा कुछो नहि सुझाय शिथिल शिथिल माने कथी बौक भऽ जेनाइ विविध कलुष पातक अनितिसँ मानवता विकलांग आ विभिन्न प्रकारके कलेशसँ विभिन्न प्रकारके दुख तकलीफसँ मानव विकलांग भऽ जाइ छै होइ छै प्रखर आह्वान क्रान्तिके तखनी तखनी प्रखर मने प्रखर मतलब कथी एकदम आह्वान क्रान्तिके प्रबल प्रेरणा प्राप्त जनसमाजसँ उद्बोधित केओ उठित नेता आप्त तखन केओ ने केओ एकटा भगवानके रूप बनि कऽ अबै छै संकटके दूर करऽके लेल नेता से समाज दुखमे शोषण पीड़न जाल नेता जे छै समाजके दुख जेना अखन हमर माननीय मोदीजी कथी छै कर्मवीर छै विश्वमे हमर इन्डियाके नाम चलै छै चलै छै ने वर्ल्ड स्तर पर हमर इन्डियाके नाम चलै छै ओहिमे कतेकके खराबो लगै छै तऽ अहिना होइ छै तो ये कर्मवीर छे एहन प्राइम मिनिस्टर एक बार इंदिरा गांधी अखन हमर मोदी मोदी सर आइ के डेट में अत्ते बड़का प्राइम मिनिस्टर हमारा इंडिया में नहीं छे छलखिन है लेकिन अ करेजा के नहीं छलखिन है ये सब कर्मवीर के रूप में छे सब किसान के अकाउंट पर दू हजार छः हजार के सालाना जाए लगले स्टूडेंट सबके पैसा जाए लगले हमर माननीय नीतीश कुमार के सेहो देखियो बच्चाके जे है अगर बच्चा खाली इसकुल जाय अबै तऽ मही सालमे बारह हजार रुपैआ देखैत रहै साइकिलके पैंतीस सए रुपैआ किताबके बारह तेरह सए रुपैआ पोशाक कपड़ा लत्ता सभके दस बारह सए रुपैआ पच्चीस हजार रुपैआ तहिना भऽ गेलौ प्रतियोगितासभ होइ छै खेलसभ होइ छै ओहिमे तू अपन जीत हजार बारह सए रुपैआके तोरा ओहूमे मिलतौ यानी कि कुल मिला कऽ दससँ बारह हजार रुपैआ विद्यार्थी अगर ढङ्गर छै आ रोज इसकुल जेतै एतै तऽ ओकरा मिल जेतै ई की छै ई नेता दुःखे ने कष्ट हरै छै कष्ट समाज कष्टे ने हरै छै लॉकडाउनमे की भेल छलैए खाय लए अन्न नहि छलैए खेत उपजलै लोक बा बाध बन जेनाइ बन्द कऽ देलकै डरे तऽ सरकार एखन तक फ्रीमे अनाज दै छै ई भेलै कि कर्मवीर भेलै वएह कहै छै नेता से समाज दुःखमे शोषण पीड़न जाल

सुधा रस जग में बाँटि सकै काल कूट घट पीब माने जते भी काल संकट के बात सब होइ छै सब अपने अपना पर बिता लेलक सुधा अमृत अमृत रस बाँटि देलक जग में मर्त्य लोक से देव लोक धरि नेता ओ कहबै छै स्वर्ग से लऽ कऽ धरती तक ओ व्यक्ति की कहलाबै छै नेता कहलाबै छै युगो युगो तक हमर मोदी स- मोदी जी के नाम रहतै रहतै ने जहिना इंदिरा गांधी के नाम आइ चलै छै तहिना मोदी माननीय हमर प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम रहते विश्व ज्वाला परिपूर्ण नागफन विश्व ज्वाला विश्व माने जहर ज्वाला मतलब अग्नि परिपूर्ण नागफन चढ़ि से नाच सकै छै कहै छै नागफनी के पत्ता देखने छी नागफनी के गाछ कैक्टस के देखले छी बगिया काट देखले छी ना वही पर कहे छै कि वही पर विष ज्वाला परिपूर्ण नागफल वही पर मतलब जे छै जे- जेना जेना कोई भी व्यक्ति ओहि पर चढ़ि गेलै अगर ओहो रास्ता छै तऽ करमवीर ओहनो पर चढ़ि जेतै नाचि सकै छै ओहि पर चढ़बे ने करतै नाचबो करतै सैह समाजक धर्मक सैह समाज के धर्म के राष्ट्र के जनता के नेता कहबै छै ठाढ़ ठाढ़ घोर टायर घोर संकट सँ राष्ट्र अपन देश के जते भी संकट है सबके टायर दै छै हित के स्वीकार सुई के बलिदान चाहे ओहि के लेल अपन दान के लाने दिअ पड़े बलि बलिदान मतलब कथी बलिदान मतलब दान मतलब भेलै कोनो वस्तु दऽ देलियै आ बलिदान मतलब भेलै कोनो वस्तु काटि कऽ दऽ देलियै नेता पुरु प्राप्त गौरव के बाढ़ बढ़ा दै छै सम्मान आब के यही प्रकार के नेता जे छै देश के सम्मान बढ़बै छै अपन नाम कमबै छै इएह छै कर्मवीर बुझलहुँ एहि प्रकारे हमरा अहाँके जे छै सोच रखबाक चाही ठीक छै राखू धन्यवाद